Beth yw'r dylanwade ar dy waith di? Yy wel dwi me'wl swn i'n deud bo' fi 'di dechra fel rhan fwya bobol yy pan o'n i'n sgwen i'r gynta yn yr ysgol yn yym yn tueddu i ymateb i'r beirdd oddan ni'n astudio ar y pryd pobol fel Tee Haitch Parry Williams. Ond yy dwi me'wl y dylanwade n- gath yr effaith fwy arna i ddechra felly tua canol y saithdege diwedd y saithdege odd yym Pobl fel Jarman a Siân Eirian a oedd yn sgwennu mewn ffordd newydd i mi, felly'n sôn am bynciau mwy cyfoes a mewn ffordd mwy rhydd, yn ymateb yn fwy uniongyrchol i'r hyn oedd yn digwydd ar y pryd, ag i'w cefndir nhw fel Cymry Cymraeg mewn sefyllfa dinesig. Yy, rheina dwi'n meddwl fysa'r dylanwadau pwysica pan nes i ddechrau dod i sgwennu. Sut mae dy arddull di wedi datblygu? Wel dwi me'wl
wrth wrth i mi sgwennu'n fwy rheolaidd felly ynde a a meddwl yn ddyfnach am sut mae'n mynd o'i chwmpas i yym ma' 'na arddu- ma' 'na ddylanwad y gynghanedd wedi dod i mewn yn sicir wrth i mi ddysgu am y gynghanedd pan o'n i yn y coleg yy dylanwad beirdd fel Gerallt Lloyd Owen ar y pryd. Ond hefyd, wrth i ni ddechrau mynd allan i yym berfformio barddoriaeth yn ystod y flwyddyn neu ddwy ddwytha, mae'r mae'r hyn sy mae'r hyn sy'n gweithio ar lwyfan yn cyfyngu ar arddull y barddoniaeth felly mae rhaid iddo fod yn fwy uniongyrchol, mae rhaid iddo fod yn fwy yy perfformiadwy felly mae odl yn dod i mewn eto. Yym so dwi'n meddwl fyswn i'n dweud bod fi wedi symud o fod yn hollol lac yy yn sgwennu'n llac heb unrhyw fath o yy fudr na na model i fynd yn ôl tuag at sgwennu'n fwy ffurfiol felly. Ydi'r testun neu wedi newid gyda'r arddull? Na, dwi me'wl fyswn i'n deud bo' fi'n tua- ma'r un pethe sy'n tueddu i i mhoeni fi rŵan nag odd yn mhoeni fi pan o'n i'n cychwyn allan felly ynde? A beth yw'r un un?
Wel dwi'n cofio un o'r cerddi cynta nes i sgwennu odd yym Oedd y y llu awyr wedi ca'l ei wneud yn ddinasyddion Bangor ne' rwbeth ag o' 'na ryw barêd yn y stryd fawr a pethe felly. A odd hynny'n ym mhro- yn 'y mhoeni fi ar y pryd a mi nes i sgw- gyfansoddi cerdd un o un o'r cerddi cynta nes i sgwennu. A'r un math o beth militariaeth yym angyfiawnder cymdeithasol math 'na beth sy yn poeni rywun. A hefyd y y y ffordd dwi me'wl efo'r gerdd yym Herwgipwyr y ffordd mae termau'n cael eu newid yn dibynnu ar eich safbwynt cymdeithasol neu gwleidyddol chi ynde? Neu di pwy di'r herw gipwyr ynde? Pwy di'r terfysgwyr go iawn felly ynde? Pan aethoch chi mas ar daith, ai'r nod oedd poblogeiddio dy waith di? Wel, dwi'n meddwl bod 'na griw ohonon ni o feirdd iau i chi yn ystod y blynyddoedd dwytha. yy wedi teimlo bod 'i'n bwysig mynd i ffwr' â'r syniad 'ma ma' rwbeth ysgrifenedig sych mewn llyfr rwbeth i'w astudio mewn gwers ydi barddoniaeth bod o'n rwbeth yy i lot ohonon ni 's 'dan ni neud bob dydd fel rhan o'n bywyd bob dydd a bod ni isio trosglwyddo hynny. Yym a hefyd o dylanwad pobol o'n ni 'di bod yn gweld yy teithio gan bobol fel yy y Mersey Poets a pobol felly. Yym. oedd yn llwyddo i drosglwyddo barddoniaeth fel rhywbeth uh, uniongyrchol ar y pryd, felly, ynddo. Wyt ti'n gwybod...
O, oh, sori. Wel, a, a dyna ddyn ni eisiau gwneud, oedd on mynd ar farddoniaeth fwy at y bobl yn hytrach na bod nhw'n gyfod uh, i ddarllen o mewn llyfr. Ie. Yeah. Fydde ti'n gobeithio bod mwy o ddylanwad dad uh, farddoniaeth diwyd i na falle dylanwad gwleidyddol fyd? Wel, mae'n anodd, hynny ddim, dwi'n meddwl bod i'n ymhonus i ddweud bod, bod rhywun yn trio bod yn dylanwadol efo be' mae'n neud. Y cyfan ma' n'w ma' pobol yn neud dwi me'wl ydi ceisio gosod ymateb gwahanol i'r hyn ma' bobol yn 'i ddarllen bob dydd yn y papur newydd neu yn 'i glywed bob dydd ar y radio neu'n weld ar y teledu. Mae'n bwysig dwi me'wl cofnodi yn rhywle boed o ar lafar neu ar bapur bo' 'na bobol lot fawr o bobol yn teimlo'n wahanol i'r hyn ma' ma'r media'n deutho ni ma' pawb yn gredu ynde ma' 'na lot fawr o bobol a dwi me'wl yn bwysig yym o' 'na adolygiad diweddar gan Tom Paulin o gyfrol o farddoniaeth Saesneg Yy wedi o- olygu gan Kenneth Baker yr yy swyddog addysg. Ie. Ac yym tuedd Kenneth Baker wrth olygu'r gyfrol 'ma odd dewis pethe odd yn adlewyrchu safbwynt o a safbwynt Torïaeth ar hanes Prydain ynde? O' 'na ddim sôn am y gwledydd eryll o fewn Prydain o' 'na ddim sôn am eu diwylliant n'w o' 'na ddim sôn am 'u hanes n'w o'dd o'n gyfan gwbwl o safbwynt hanes Lloegr. A be oedd Tom Paulin yn ddeud oedd mewn gwlad lle, lle does na mond un prif blaid a dim ond un prif safbwynt yn cael ei gyfleu drosodd a throsodd, mae'n holl bwysig bod gennych chi gelfyddyd fyw sy'n mynegi safbwynt gwahanol yna.